Hello hello ole hei a damdawiin ah ka lut tawh dawn a hei sang changin min thla a a u chu school ah ka la tiraw naktuk ah khan naute lo chhuak dawn atiraw i hmu chak tawh em i hmu chak tawh maw hetian. Taxi in kan chho dawn a, sawm pahnih a lo thleng ro a ni a. Sangte, min lo chuk rawh Mite, chuk muah, ka ngai dawn lutuk a. Bai aw, Antei thu lo awih rawh aw. Na tu ah kan in hmu dawn nia aw. Hei hma ka dah dawn a ni.

Thil ei zawh a kan room turah kan lut dawn a ni. Chin khan sang sangin ka khawngaih lutuk a. Tap ruah ruah a maw. Ui ka ngai dawn sia. Lungte a leng lawk.

Awle hei thingpui in kan tum a tui kan chhuak mek a room ka rawn ti lang anga kan in dah fel tawh a hei helai mi hi note thil vel ka dah khawm a cream te eng eng emawni mamawh tur maw chuan hei amazon a ka thil chah kha hei a tangkai hle mai a damdawiin ah hianin note lo thlak tu tur in hei hi a la thlang a, nau kawr te diapers te a awm vek ta, tichuan hei kan room ah hian TV te a awm a, tichuan khum te pawh hei bedsheet te kan han phah fel a, kan siam zo tawh a, helai lukham sir ami a pack teh hi naktu zing min zei naute an zei chhuah hunah an ken chhoh tur kha nurse in min siam sak a, tichuan hei hi min riahpuitu mutna tur a ni bawk a. Chuan hei tiffin kha an rawn dah der tawh, Darli leh a chanve vel ania tunah hianin an van rawn dah hma em em ka tia, rilkhal a ṭam vak lo nia mahse a sat laia ei loh chuan a tui si lo a, kan lo ei ang e. Tichuan hei ka vawikhat Damdawi ina ka vawi khat chu eina tur ni vang khanin an tiffin box ah hian eng nge an dah tih kha rawn tih lan kha ka chak ve hrim hrim a. Aaa Pathian zarah kan dam tha a, damdawi nate kan awm khat a. Chuvang chuanin damdawiin tiffin an sa sem te, an chawhmeh te kha kan hre lutuk lo a. Hei rin aiin a pangai phian a hei. Chutani te awm a, artui te maw chuan helai box pakhatah hianin dal hang a awm leh bawk ta ni. Umm tui dawn lut tu kan ei nge aw. Hello hello, awle ka video hmasa khanin. Zungbun kha ka rawn test ta a, comment pakhatah khanin i tih dan ka dik lo, i kut phahah khanin hetah a hmawr thlengin hrut chhuak la, i chuan vawi thum i hrut chhuah zawh a, i khai chauh dawn nia chu pawh i dul zawn a, an ti a ni. Chuvang chuanin kha kha ka ti khami comment ka hmuh velah khan ka ti chhin nghal a nimin tlai ang maw vawi thung ngawt ka tia i ka video ah kha chuan ten a vir kual ta a vir kual a a let zawng in ten a vir leh ta nimin tlai ah kha chuan ti hian a in then zel a nih chu chuvang chuanin mak kha ka tel tuk a tunah hian rawn ti that ka duh a kan lo try leh dawn a ni. Eh, ka dul zawnah tak hian ka rawn khai bawk ang maw? Kan lo en leh, kan lo en tha leh ngat ang e. Umm. Tunah hianin Dariat leh Chanve ri tawh maw? Naktuk. Chawhnu lamah min zai ka ring a, a chhan chu tunah hian doctor hian ward a la rawn fang lo a, min zai hun tur hi la chiang lo a, ta ring zat ta nge tih vel kha engmah la chiang lo a ni. Ka rawn update dawn nia, ti ila ka rawn update hman tawh lo mai thei bawk a, video next video ah khanin. Doctor khanin ward a rawn fang zuai a tunah khanin ih min rawn hrilh chiah a, naktuk tlai dar hnih velah ka zai ang che a ti a, zingdariat hma lamah khanin chaw pawh ih duh duih lo la ithei a, dariat hnuh lamah kha chuan engmah ei thei tawh lo ang. Tih kha rawn sawi zuai a kha. Tunah khanin chhuak leh chiah a chuan ka thil tih tur chu ka rawn ti tawng a. A nuam ve mai mai a tiang inrinsiak te hi maw a naktuk ah a chiang ang eng nge lo piang dawn tih kha chu a chiang dawn tho mahse a nuam ve mai mai a fan hei eng nge lo inrinsiak vel kha a nuam ve mai mai a maw chuvang chuanin. Kan han ti leh chin hrim hrim ang e, a tawp nan hei bak hi chu kan ti thei tawh dawn chang lo tih leh pawh tum ila maw? Aw one two kan ding ang aw ka dul ka dul ah tak hian aw three. Pawi thum ka hruh chhuak a, ka duh zawnah kan khai nge. Ka ti che miah a lo nia, ti che thei a mak lutuk. A hma a vir pawp pawp kha hrem, tihian a inthen daih a. Ka ti chin miah lo nia aw. Kan ti tha liang aw. Vawi khat kan ti tha liang. Vawi khat, vawi hni, vawi thum, vat nge tem, vawi thum. A va che lo ve tunah chuan a che leh tawh miah a lo mak lutuk. Hmakhat kan try tha liang a tawp nan. Nuar a niang naute hi a lo nuar tawh a niang. One, two, three. Hei hi a inthek in ti nge a vir a vir in ti. Ka hrethiam tawh bik lo hei hi a awm dan chu ni e. Hawia ka tui hi hei ahh video hmasa ah khanin ka rawn keu lang a tunah chuan hei ka rawn ti lang kher lo ang a tam tak hi chuanin i rai kawh min tia a koh nge koh lo hei. Ti hi chuan a awm deuh vah chuan ka hria ke mah pawh hian maw he ti deuh hian ti deuh hian a awm chuan ka inhria a ni umm eng pawh chu ni se a piang piang hian tha vek mai a tunlai ah phei chuan in mipa te ai hian hmeichhia te hlei hlei hian nu leh pa ten enkawl zawk an ti thin a chu chu thu dik a ni reng bawk a amaherawhchu mihring kan nia awh zawng te kan nei kan nei. vek a ti mai ang aw zawng kan nei vek han tih khan hei kan neih loh zawng kan neih loh ang ang kan la neih loh ang te kha kan awt thin a tunah hian keimah pawh hian in fapa pahnih lo nei ila fanu kha neih ka chak maithei ih chutiang ang vel chu nia hei fapa hlir nei te pawn fanu neih an chak a mipa an ni maw an pa te pawn vawiina kan helaia damdawiin an rawn thlah tuk. pawh khanin a fa u te pahnih an neih khanin mipa ve ve an nia fanu kan awt lutuk a an tia a pathum naah khan fanu kha an nei reng bawk a chuan pai leh te in tum em ka tia kan nu hi chuan in hmeichhia ni ngei tih ih hre lawk i lang chuan ka la pai peih reng a ti a a tiang deuh khanin hei hmeichhia chu ni. A ni tih chu chiang se chuanin naupai leh pawh kha point ti lo. Mahse mipa nih dawn kha chuanin ih an duh vak lo tih na ni chuan ni pawn maw chuvang chuanin thil hi a bikim a neih te hi kan duh thin a mihring kan mihring mihring nahah hianin ih thil kan nei loh ang neih hi kan chak thin a ni. Mahse Pathian thu thu nia kan thu ni lo a kut ke kim in lo piang si chu chu ih. kan duh ber a ni chuan umm video hi milo thlir sak thin a in za vai chungah khan ka lawm a chuan naktuk ah hian chu min zai dawn a in tawngtai naah khanin min lo hre theuh dawn nia zan in mut dawn ah min lo tawngtai pui rawh aw tlang deuh min zai chhuah theih nan leh eh damdawi in atanga ah hun taka kan chhuah theih nan te min lo tawngtai pui turin ka sawm chho aw. Chuan hei tlai tawh a mawzai te kan han rel tawh nge mangtha mutui vek ule video leh kan inhmu theuh dawn nia.